לעצטע צוויי דריי יאר בין איך אין א קאנטרי אין די זומער, אין איינע פון די קאנטריס אין די קעטסקילס, און איך בין דארטן די ערשטע יאר די ערשטע זומער, איך האב געקענט איינס צוויי אידן דארטן וואס לכבוד זיי בין איך געקומען דארט, אבער רוב האב איך נישט געקענט, און פארשטייט זיך ווי ס'גייט אין באנגעלאוס אין די ריכטיגע היימישע קאנטיס, קינדער פון די משפחה קומען שפילן ביי די משפחה, בקיצור ס'איז איין גרויסע משפחה. און ביי מיר אין באנגעלאו האבן זיך גאנצע צייט געדרייעט די שכן די שכן, און איין יונגעלע האט מיר זייער געפאלן די וועג ווי ער שפילט ווי אלעס, כ'פרעג וויאזוי הייסטו? זאגט איך הייס שימי, שוין ער שפילט אהין אהער, צו קומען דעם ערשטן שבת און כ'געב שלום עליכם פאר א איד פאר דעם פאר יענעם, און איך גיי צו צו איינעם, איך זאג שלום עליכם, דערמאן מיך וואו איך קען דיין פנים, איך קען דיין פנים פון ערגעץ, דערמאן מיך, איך געדענק דיין פנים, זאגט ער מיר, איך געדענק נישט פונקטליך, אבער איין זאך געדענק איך, דו ביסט געווען מיט מיר צוזאמען א שבת אין מירון אכט יאר צוריק, זאג איך אים, אה, איך געדענק, יא, יא, יא, ס'איז געווען שבת שקלים מיט ר' מיילעך בידערמאן, הרב הצדיק ר' מיילעך איז געווען דארטן שבת, און די מאַמע זאָגט אים, יאָ, איך בין דאָרטן געװען אײנע פֿון די פֿינף. זאָג איך, און װעלכע? װאָס פֿינף? די מאַמע זאָגט אים, געדענקסט נישט? זײ האָבן געמאַכט דאָרטן הדלקה מוצאי-שבת, ס'איז געװען מוצאי-שבת שקלים, ס'איז געװען אַ קאַלטער מוצאי-שבת, אין דרױסן האָט געשנײט, האָט מען געטאַנצן אינעװײניק, מען האָט גענומען דעם װײַבער-שיל, די עזרת נשים, אין, אין היכל הרשבּי, און דאָרטן האָט מען געמאַכט די הדלקה, דאָרטן האָט מען געטאַנצן. און אין מיטן דערצו געקומען די אינגערמאַן זאָגן. אז ער האט א צעטל פונעם דאקטער, ער איז געווען יעצט, ער איז געקומען ספעציעל קיין מירון פאר דעם, ער האט א צעטל פונעם דאקטער אז ס'איז אוממעגליך אין די וועלט אז ער זאל נאך האבן א קינד, ס'איז אוממעגליך, אפגעשריבן קלאר אז ס'איז אוממעגליך, און ער בעט יעצט פון ר' מיילעך וואס קען מען טון, מען האלט אינמיטן א הדלקה פון ר' שמעון, מען גייט יעצט צינדן א מדינה לכבוד ר' שמעון בר יוחאי, איך וויל צורייסן א ישיבה, וואס זאל איך נאך מקבל זיין, ס'טוט גארנישט, ס'איז גארנישט מקבל זיין. רבי שמעון געבט א רוף אויס ווער נאך דא ווארט פאר א קינד, עס איז צוגעקומען נאך פיר אידן וואס האבן נישט קיין קינדער שוין יארן, און רבי שמעון און רבי די הייליגע הרב הצדיק רבי מיילעך רופט זיך דארטן אן, זאגט ער, מען זאגט נאך פון צדיקים נעשה אדם נאמר באוויריך, ר' שמעון דו האסט באקומען א מתנה, דו קענסט מאכן נעשה אדם, קענסט ברענגען קינדער אויף די וועלט, קענסט ברענגען קינדער, האט ער געזאגט אונז האמיר דא פינף אידן וואס דארפן געהאלפן ווערן, לאמיר שוין יעצט זינגען און טאנצן סימן טוב און מזל טוב, ווייל זיי זענען שוין געהאלפענע, און מען האט זיך גענומען טאנצן און שפרינגען סימן טוב און מזל טוב פאר אפאר מינוט, און גלייך נאך די פאר מינוט האט זיך געענדיגט, מען האט ווייטער ממשיך געווען. זאגט מיר די געמיינדע מסתמא געדענקסטו מיר פון דארטן, זאג איך אים איין מינוט, סאו קומט אויס אז די יונגעלס די יא יא דאס איז שימי דאס איז שימי צען חדשים נאך די מעשה ברוך השם איז ער געווען דא מיט אלע דאקטוירים אלע משוגעת'ן איך האב נאך די צעטלעך פון די דאקטוירים זאג איך אים אפשר ווייסטו ווער נאך איז געהאלפן געווארן זאגט ער מיר אלע פינף האבן שוין א קינד אלע פינף האבן שוין א קינד רבותי דאס איז רבי שמעון בר יוחאי'ס כח מוצאי שבת שקלים. וואסארא כח איז דא מוצאי שבת לג בעומר ביי זיין חתונה? וויפיל אידן, נישט וויפיל, יעדער איינער וואס זיצט דא האט איינעם אין זיין לעבן וואס ער ווייסט אז ס'איז נעשה אדם. נעשה אדם מוז נישט דווקא מיינען אז ער דארף האבן א קינד. ס'דא אסאך וואס האבן דא קינדער וואס זיי ווארטן אז דער קינד זאל שוין ווערן א אדם. דער קינד נעשה אדם ווענדט ווערן א מענטש פון דעם קינד, ווייל די קינדער נעבעך גליטשט ער נישט אויף אונזער וועג בכלל. וויפיל אידן ווארטן נאו סעודה אום איך דארף א שידוך פאר מיין טאכטער נאו סעודה אום ווען עט קומען די חתן ווען עט שוין זיין נאו סעודה אום רבותי לאמער מאכן אביסל אנדערש לאמער אויפהערן זינגען שטאטע ניגונים לאמער זינגען א סימן טוב און מזל טוב ביי פאר מינוט און איך בעט יעדע איינער זאל אינזין האבן כאטש איין מענטש וואס ער קען נוצן א סימן טוב און מזל טוב ווען מיר זינגען סימן טוב און מזל טוב און אינזין האבן